Dwar is-sejħa universali għall-qdusija fil-ħajja tal-lum, il-Papa Franġisku jgħid li l-qdusija hija l-isbaħ wiċċ tal-Knisja, espressjoni li għal uħud tista' tistona. Jiena iltqajt ma' Francesco Pio Attard fil-kjostru tal-kunvent tal-Patrijiet Agostinjani fir-Rabat Għawdex u tlabtu l-kummenti tiegħu dwar din l-espressjoni tal-Papa.
Fit-dsatax ta' Marzu 2018, festa ta' San Ġużepp, Il-Papa Franġisku tana dokument sabiħ ħafna dwar il-qdusija, is-sejħa lill-poplu Nisrani imma lill-bniedem sabiex jimxi lejn il-qdusija. Huwa dokument li jistedinna sabiex inħarsu lejn il-qdusija bħala sejħa universali, bħala sejħa għal kull wieħed u waħda minna. Mhux ta' b'xejn li dan id-dokument iġib l-isem Ifirħu u Thennew, Gaudete et Exultate, proprju għaliex il-Papa jrid jurina li l-mixja tal-fidi, il-mixja wara Ġesù, il-mixja biex insiru qaddisin, hija mixja li tagħmilna ferħanin u twassalna lejn il-ferħ bla tmiem. Proprju fil-fatt fil-qalba ta' dan id-dokument hemm il-Beatitudnijiet, Dawk il-kelmiet sbieħ mid-diskors tal-muntanja li Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li minkejja d-diffikultajiet li se jħabbtu wiċċhom magħhom b'mod inevitabbli, però s-sejħa qdusija hija verament sejħa għal hena veru illi ma jitteħidlniex. Il-Papa f'paragrafu disa' qalilna fost l-oħrajn li l-qdusija hija l-isbaħ wiċċ tal-Knisja. Jista' jkun li llum meta nħarsu lejn dan il-wiċċ tal-Knisja narawh sfigurat, deformat minn ħafna fatturi, minn ħafna raġunijiet, fost l-oħrajn minħabba d-dnubiet tal-membri tagħha, anki fost il-kleru. Smajna riċentament, pereżempju, bl-allegati abbużi fuq il-minuri min-naħa tal-kleru fl-Istati Uniti tal-Amerika. Aħbarijiet li isewdulna qalbna, iniktuna, u forsi anki jaqtgħulna xi ftit it-tama tagħna illi nistgħu naslu għal din il-mira li jpoġġilna Ġesù. Però tibqa' ċara quddiem għajnejna s-sejħa tal-Mulej kunu perfetti, jiġifieri kunu qaddisin bħalma perfett, bħalma qaddis huwa Missierkom tas-sema. U tassew, il-mixja tagħna tibqa' lejn il-qdusija għaliex il-Fundatur tal-Knisja, Huwa Ġesù Kristu, il-Qaddis tal-Qaddisin. U anki jekk din il-Knisja hija magħmula minn midinbin, minn persuni li jiżbaljaw, li jaqgħu kontinwament, però dawn huma l-istess persuni li bl-għajnuna tal-grazzja ta' Alla jerġgħu jqumu mill-ġdid u jibqgħu mexjin. Kemm hu sabiħ meta naħsbu dwar dak li San Pawl kien iħobb jgħid meta jindirizza l-ittri tiegħu lill-insara. Kien isellem lil ħutu l-insara u jgħidilhom, Insellem lill-qaddisin li jinsabu f'din jew f'dik il-knisja. Anki lilna qed jindirizzana Missierna San Pawl u jgħidilna iwa, intom il-maħbubin ta' Alla, intom il-qaddisin tiegħu. Il-mixja tal-qdusija hija mixja pass wara l-ieħor, illi tibda minn din id-dinja u tintemm fil-kontemplazzjoni sħiħa tal-Mulej fis-sema. Għalhekk ejjew ma neqtgħux qalbna, ejjew nisimgħu din is-sejħa illi qed jagħmlilna Missierna l-Papa biex nimxu t-triq tal-qdusija u minkejja l-ħafna dnubiet li nistgħu naqgħu fihom, nerġgħu nqumu u nkomplu l-mixja tagħna, niftakru illi dak li sejħilna għall-qdusija huwa kollu kemm hu qaddis u jekk inħarsu lejh